Nidje Currie a haña su último ovashon komo artista. Tambe komo artista karibense karakterístiko. Ku un wowo krítiko, semper e tabatin dede riba pòls di sosiedat i tabata skibi riba kosnan di bida. Hasiendo esaki, Nidiguri a mantené un estilo partikular i kontribuí na mas ku yuda enrikesé nos idioma i kultura. Awe nos ta kòrda Nidia Ekuri den palabra di e yu ku a tuma e antorcha for di hopi yòn. for di su mama. Kiko bo por hasi pa bo ta un mihó hende? E yòriko manera pa bo por ta un mihó hende ta si bo tin un reflekshon ku bo por wak bo mes den spil, anto mi ta kere esei ta esensia di ken bo ta. Anto den e esensia ei mi mester tabata buta spil pa hende. Anto anto e spil ei ta kansá mi. Paso paso Bo ta drenta kasi manera den un obseshon ku tur dia bo mester ta mihó ku ayera. Mene Nidia tin un poesia ku ta bisa ku te dia ku e lo te dia ku e muri e lo sigui rèk rèk rèk pa maske tòchi tenchi di ekselensia. Bo ta mata mi no. Ta na Aruba e mucha a nase, krese, bira grandi. Kon boso ta haña su kiepi tur na sinta ku kanchi pa disimulá mahos? E naneshti ta ta plat manera res kuk. Anto nan si ñe. Por ora hende puntra, Unde naneshti ta? E kontestá, Bulá ku cho. Bo ke yam'el e prèt. Ami, ami tabata mira, ami tabata mira e doló, mi ta mira hopi doló den loke mi mama ta ekspresá. Sí, sí, mi ta, mi, mi tabata di un banda, mi ta distansiá mi mes for di e umorístiko, podisé paso mi tin di krese, podisé paso mi no a. madurá sufisiente pa mi por hari mi mes tambe un tiki mas. En realidat no ta nada prèt kon e shon, e ròl mi yusti ma ta bai bisti p'e bati e menera di skol anto e chèns di basurá riba e menera di skol e ta kanfuñá e mucha. Sa anto ta realidat di bida kosnan ku ta pasa den nos komunidat ku mi ta kere ku e arte di tres'é dilanti e úniko manera ku bo por hasié ta di bo ta hende hari. Bo a ta e ròl ta bifi e skol pia pia. Tunkola so so de paso ta mucha ku na kareda ki ora ku bo ke. Krenjo spañrol mi yu bo kara ta tur blousa Meneer Makamba Bon taña lo mi por a sa Mi run bur di mala mou lasni no E nene na manda masha letra Mi ta bai pe Nei mi shi mi is di strep ku bala bala Sherlinio saka mi renchi ma kura I pone mi peluka kla Prome ku mi hèf te dos tres la Mi ta puntre Meneer hèb niet een andere plaats om die hand van meneer to zetten, niet? Owèl, meneer zèt hèm. Charlene, Mucha di de dòndu? Bon ti wou den bo kara? Ta siego o ta blènd bo ta? Ta peluka, kriatura. N ta ngua bo ta buska. Ai nò, mi tata. Mi ta desesperá. Nai mes bai buska paso, si no mi ta bini kla.

Erol, Bin aki. Ney fresca bo cara cu un tiki eis. Para ketu, diabel! Lagaru! Bo sa cu ya mi tin mal beis? Bin aki, no curi bay demonio, si no mi ta manda bo den. Min sa na unda. Ansi ta asina bo ta comporta? Muchi mierda, porco, stinky, mi ta warda bo. Asina bo buta pia aki den mi ta cuartisa bo y mañan na school. Esta si mi laga bo na bida te pa bo bai, pa mi parti e mener golpia bo te saca bo cai cai! Bai, uh, ami lenga fo. Mi mainta ta un kareda. Mi mester a bai pelukeria. Si mi ka bai, mi mester a bin kas kushiná pa mi kasá ku mi yunan pasobra mi ta laga krea mòrts den nos kuminda. Yawe mèrdia mi mester a baha bai te punda, bai banko, habri mi kluif pa mi saka mi koyorenan. Pasobra awendia bo bo bin morto garganta su nuno, i bo salta riba shimi, i pretu bo prenda ta resaltá, e ta keda manera un vitrina. I papia un, papia dos, bo tin di bisti bo koi oronan pa nan sa ta ken bo ta. Si nan sa invitá mi na nan fiesta? Sí, sí, sí, mi sa bai nan fiesta tambe. Mi ta kumpli den alegria i den tristesa. Si mi ta keda te final, bo ta puntra hopi, bo sa? Ma laga mi bisa bo sí, pasobra ora mi bai Centro Pro Arte tampoko mi no ta sali na mitar. Ademas, mi a paga treinta i sinku helder pa haci e cabello aki. Miami tin nunca min di bai. Ta aki mes mi tin keda sinta pa tur hende mi rain pa mi gabi saca mi seng. Manera esun na morto. Esey ta terribel. Mi a bisa mi mama semper dia bo fayece mi ta buta un pantaya grandi den misa. Esun cu ke bin papia cu e bestia na bo morto, no ta haya chens pa su papia piele tur caba. E shoger a maneha e pers, no? No, Gaye, e ta no malo nada, ta di rabia. E ta no malo nada, bo a tende? Gaña nan ta gaña, rabia la rabia, pasobra e yu muhé mas chikito a kuminsá ta maha ku un somebody. Muchu nan ta maha daña stèl tambe. Henerashonnan largu a lucha, lucha, bringa pa sende lus na kaya grandi, awor ku e bin paga lus trobe i pone bo den un skuridat, mi tambe ta kangreo botá. El a rabia mashá.

Mas kla den tur e yunan, ma awe la keda manera ku Aloy wen drijf. Ey, bo ke ban sinta pafó? Bo nos kombersá na nos smak. Aki nos ta muchu riba e hendenan. Ban pafó, nos ta kombersá na nos ès. Dispensa.

I i mi ta sorprendé ku e sintimentu ku ta lanta paso si bo sa pa ultimo sinku aña ku bo mama tin alzheimer i e no ta kapas di hasi nada mas en realidat lo bo mester ta kontentu ku el a sali fi dje prizon di no por ta ken e ta anto tog tin un doló inmenso ta masha straño e ta dualístiko paso ami den mi testamento a pone esun ku mi yora na mi graf kore kuné. Pasobra mi ta konvensí ku ora bo bai, ora bo sali den e kurpa aki, bo ta bo ta bira un parti mas liber di divinidat. Te men en realidat lo no mester ta nada tristu. Anto parti di dje ta bisa, Mi no ta muchu baidó di misa, i si akaso pastó ke papia algu na mi graf, bis'é bisa tur hende, Stòp di ñeñeñe, stima otro un tiki mas. Sey ta Nichi i Nichi en berdad no tabata bai dor di misa pero e tabata un hende ku tabata biba ami ta bisa tabata pero pa mi no ta tabata pa mi e ta sigui di ta meskos ku tur kos ta e ta sigui di ta parti di tur di e totalidad di eksistensia simplemente den otro forma Anto mi ta kere ta netamente e libertat di ta, ku semper el a kompartí ku mi, ta pone ku mi no ta kere den fin, ta kiko ta e kuenta, ken ta tin prome, e galiña, e webu, does evriting start or stop or does it just keep on changing, bo ta komprende? Anto mi ta kere esei el a, el a krea den mi. Sí, anto e tabata sinti ku su tata tabata presente semper. E tabata sinti ku tètèchi, su yayachi tabata presente semper. Simplemente den otro forma. Y pa mi, mas bien, aunke ke no tabata, mi a considera e acogida di publico pa loke ta e parti humoristico, m'a considere algo mas superficial. Pasobra bo ta haya, por ehempel, cu e ta sali, e tin un presentacion di, ban bisa, sinku, seis cos ke ta bay presenta. Ante ta kuminsá ku su kosnan mas profundo pasobra mi kimen di uf, Nichi ta tin Nichi tin un profundidat asina amplio ku bo no ta kaba di eksplor'é. Anto bo ta haña bo ku tin biawe e ta presentá, bo ta tende den sala hendenan ta kikikikiki paso òf nan ta antisipá riba loke e ta bai hasi prèt òf despues ku nan hasi un kos prèt lo bidá. Poi asina ta profundo mas pasobra nan ta sigui hari hari. Anto pesey tin bia mi ta manera distansia mi mes for di e pret pa pa no perde e oportunidad di comparti profundidad di di e dimensionnan infinito cu bida ta presenta, pero e ta e ta e ta un dualidad atrobe paso. bon, mas tantu pueblo di Kòrsou ku tin ku tin un karakter mas fuerte, si bo mustra bo deha di bisa tene bo isla limpi e ta bisa bo e deha di ei mustra e otro kaminda, no ta papia nèchi, pero si bo ku e deha di ei anto bo bistié na un bachi di karnaval tur hende ta balia su tras, anto mientras ku nan ta balia su tras bo ta haña chèns di duna nan e kuminda ku tòg. pa konsientisá un tiki, anto mi ta kere esei esei ta ya mi chi implantá e kos ei e konsientisashon kontinuo ku lo bo tin di amplia bo konosementu amplia bo manera di komprondé bida manera di interkambiá ku humanidat e ta hopi tin bia mi ta bisa lo bo ta mas fásil pa hawon Ta mas superficial. Te pa mira. Aki nos ta mas na fresco. Ata pa tende ki ruman di. Oracion cabes mara drenta pa tende ki ruman di Haiti ta nos strica do pa bon kere nan di famia chan bon macaco. Gani cos. Mane si bo wak e shon na morto mi ripiti e pida ey. Turene ta wak e nan ta bisa ah tin hende asina ey. Tin hende sina ei. Anto esei ta importante pa bo wak bo mes den spiritu. Papia un papia dos. E cahenan cu bo ta mira e homba den no ta tres mil bubu tien yo. Con mi bo sa pasobra mi conoce calidad. Tres mil bubu. Ai no pusta boka ku mi no. Un bia mi ta ta aki nan ta pusta boka ku mi, mi ta bisa nan sinku mil bubonan ta blou ku mi, unda ta haña, unda ta haña? Mi tin misa unda ta haña sinku mil bubonan ta strai ku mi nan ke kere mi. Bo sa mi m'bai Santana, m'a sali djaki m'a bai drechito ahensia funeraria bai chè. I dicho echo, igualito kaha sinku mil bubu, mi konosé kalidat. Nos tin den e mundu aki personahenan ku ta para pa tur kos i ku ta dun matu mustra nos e kaminda korekto pa kanda, e forma kon pa brasa i stima otro. I nos isanan tabata den. E honor i e oportunidat special pa tin mei di su senonan su propio compas vocal. Bibia e curi tabata pa nos naturalmente un artista, un persona di gran talento cu su obranan semper lo keda inspira, motiva, trece alegria den nos curason i den nos alma. Pero su talentonan a superá e arte di su palabranan. Su kurason a traspasá ku su stimashon e letranan ku e tabata skirbi i por a yega den kada kas i kada isla ku el a stima tantu. Siña. Miriam, den su forma di ta botá, den e inspirashon ku el a duna nos komo hende, tabata un kompas di kiko nos mester ta komo ser humano ariba e mundu aki. Su amor pa Aruba tabata algu inmortal. Sí, su shownan semper, su one woman show tambe, e ta kumins'é na Aruba. Pasobra e mes ta bisa tambe den su show, Nos ta kuminsá na Aruba pasobra tienan tur kos ta kuminsá. Si nos tin kuminsá na prinsipio, nos tin di bai Aruba. Pasobra ta ya tur kos ta kuminsá.

Hooiberg, Tin un trapi p'e hendenan di radiodienst, ma nos tambe subi hopi biaha. Ora bo ta aya riba, bientu di nort-ost ta karisiá bo kara, i mil sunchi e ta planta riba bo frenta pa bo sigui kòrda Aruba, pa bo sigui stima Aruba. Rekuerdo di Aruba. Mi ta kòrda tempu di aña ku solo su sombra djatardi ta largu i suarchinan ta bula pasa desesperá, kasi raska tera buskando kiko djosa. Mi ta corda tempo diaña cu cuaresma ta den y mucha bo mucha ta come ni un mangel ni un snoep y bientu ta supla manera chapara riba lombi tur mata cu tin. Mi ta corda tempo diaña cu awa ta yobe, en bes di bay scol nos ta para bay het zapatia. Ranchero cañá ta bringa cu otro pa dis despues a si bon, tumando mas beter ainda, bashando cancion na spañol. Mi ta cora tempo di aña cu cosecha ta den, nan buricu mará na porta di tienda, comadrenan di Tanki Lender di Nort ta ofrece bonchi, pampuna cu pinda, I maishi di rabu pa traha pan batí riba kasuela na fogon. Mi ta korda tempu di aña ku tin alabansa pa Mama Maria. Ainda mi boka ta sinti aroma di isensia i mi ta sinti kon bas e orgel ta logra ta bini te boltu nèt den mi pechu. Mi ta guarda tempu ku aña ta e kaba i Marichi, mi wela, ta trese fo'i tienda ròl di sèn pretu i bòter di ròm pa gradisí meyanochi dande pa kantika bunita i tur bon deseo. Mi ta. Kòrda. Te dia ku sombra di solo di mi bida ta largu, lo mi sigui kòrda tur tempu di aña di mi ruba. Ora mi bai Kòrsou, pudi ser p'e mesun motibu ku ami a bin ruba. Tòg ku ta haña un otro akogida, mi ta sinti ku mi ta haña enteramente un otro akogida pa loke ta trata mi arte aki na Aruba di lokual ku mi tabata haña na Kòrsou. Anto e di mes tabata bisa mi semper, na Aruba semper nan ta bisa mi, mi kabes no ta bon tende loko. Anto ora ku el a haña un tiki éksito na Kòrsou, nan di, Ah, ta, ta artista e ta. E mes ta bisa e cos ey. Ata hen ta djee loke ta artista. Cu di simi tambe mag tin e experiencia ey, si mi warda poco tempo comporta mi nechi. Dushi bida cu bo sin fin di aspecto, arcoiris di faceta y tantisimo dimension. Den abundancia di bo scochi. Hende ta traha nan propio komposishon. Tinta yené ku ritmo, añadí tononan di kalor pa por disfrutá di bunitesa i un sinfin di amor. Otronan ta skrap for di nan bida tur nota di humor, traha komposishonnan tormentoso di ansha i doló. For di dia ku mi tin kuater aña, kosnan ku mi tabata ekspresá Di forma espontaneo e ta pone mi sinta trei tek mashin tempo ya ku ta tak tanti mashin pa mi ta asina grandi pasobra mi ta un mucha chikitu anto mi ta kòrda ku mi promé poesia el a pone mi skirbi e fin di mi tin kuater aña mi por a ni les ainda mi ta bisa mi primi aki tak. Ini aki tak, ma ke ta tak, tak, tak, bia ta bira blou pero e poesia mas ki bien. Anto tabata trata tocante di refleho cu mi tabata tin, mi ta tin miedo di bai drumi paso mi ta tin un ansha cu si mi bai drumi anto por ta ora mi lanta mi mama un tei mas, mi mama a muri, anto mi keda bai, mi keda bai drumi pa mi ta sigur cu mi por a keda vigila cu mi mama ta keda na bida. Anto e tabata na Hulandes. Ante ta kuminsá, mi ta korda efei kabes, e ta kuminsá ku mama veitje, i men ta homi ta kompartiendo algu kuné. Ante laman pone mi skibí, ante ta kaba ku, Want as ik slaap, dan ben ik bang, dan denk ik, Morgen ben je er niet meer. Pone mi skibí, tantu no, mi por a skapa. I maske ki mas i el a sigui pase antorcha, pase antorcha, pase antorcha, anto e ta e kos di mas bunita di mi bida. Sus mi ta gradisí! Mi mama ta tin sinku aña ku ta dos pipiti hende so ta bishit'é, anto. Mi consuelo tabata cu un bela bo ta suple den un fuu pero un volcan no, anto mi mama tabata un volcan. Pero mi a haya masha straño di un hende cu tabata tin por lo menos cinco hende pareu, dos ta bay tres mas adrenta henter su bida cu Tur hende a pla ma bai. Anto e cosa ei a dura largu, e sinku aña nei tabata manera un eternidat, anto mi ta puntra mi mes, mata unda tantu bulla di aprecio ku kiko, unda el a bai? Anto ora el a bai, e aprecio menen Bin bek anto m'a realisá ku simianan kel a planta a spruit di forma, a pes'ei mi ta bisaba lo a spantá mi paso mi sa mi sa di nichi su forsa pero wow! Pero por ta hendenan hustamente kier a keda, no kier a mir'e òf no kier a. No kier a mira, nan kier a keda ke memoria di si, si mi ta komprendé esei tambe. Mi hòmber mayó tambe ta tin esei e di e di mami mi ke kòrda nène. Manera e ta ta tempo e ta traha mi caferinche mi ta bringa cu mi mama ma shopi she ta traha cofi pa muchanan anto mi mama dia cu su mama a bira malo cu shon ani tabata ya aki den schelpstraat ela mi ta tin un dies cuater aña Angela bisa mi, Bo sa mi no ke pa bo bai wak o man mas, mi ke pa bo kòrd'é bunita, manera e ta ta. Anto ora el a hasi esei pa mi, anto mi yu a kuminsá komentá den e direkshon, anto mi a hasi e mesun kos. Lo ke asombrá mi ta ku di tur, tur, tur banda di mundu A sali hende ku mi no a konosé nunka i mi bida, bo sa kuantu hende habló via email ku riba facebook, karas bo no konosé mi pero, nan frase tur nan ki tur mesun kos, karas bo no sa ke mi ta pero, i e nesesidat asina fuerte di bin maske ta touch ku mi un ratu pa bisa danki, kier men ku ta masha hopi nan a sinti ku e shon aki a duna, ku nan a sinti ku maske mi duna bèk maske ta un lèk di atenshon. El a asombrá mi, e nesesidat profundo ku te dia djawe hende tin pa bin bisa mi danki pa loke Nichi a hasi pa nan. Sí, e ta un kosecha. Pa semper e keda biba den nos kurasón. Su palabranan e alegria ku el a trese pa nos. Ora mi tende e bisa, Djòw a sak pa mi bon, ta manera un tasa di mi ta papia ku mi. Awe nos lo ke ta rekordá e konosementu profundo di nos kultura. konosementu profundo di e alma di kada un di nos. Den su obranan, e no tabata simplemente simbolisá lokual nos komunidatnan tabata ta, lokual nos kada un a asumí komo ròl den nos paisnan, pero e tabata bai mas profundo den nos kurason, nos alma, den nos deseonan, nos aspirashonnan. P'esei, awe no ta simplemente spidi di un persona ku talentonan eksepshonal, ku un kurason grandi, pero nos ta dispidi di un persona ku au ta yuda duna nos e direkshon. ku nos tin ku kada lo ta inspirá nos ku e pensamentunan positivo ku nos mester tin pa e manyan ku lo ta yena den nos kurason ku e amor ku nos mester tin pa nos próhimo. E ta ku otro kos ta pasa ku mi ora ku mi mama ta tin Alzheimer ku ku tur hende a plama den mi mes mi di ma bon. Paki lo mi hasi nada pa ñu hende si ta snegi mi duende por caba? Pasobra mi mes mi ke men di como un mucha ma mira henter mi bida. Cuanto cos e shon aki a hasi pa hende. Anto mi ta bisa cu cu e tabata den e sentido cu a e tabata un santo, pero esey tabata su cos, hende. E manera cu e ta bisa mi gusta hende, hende grandi, hende chikito, hende gordo, hende flaco, e sucia gusta hende. Y e local como a sinti ta cu. Tantu bal bo hasi tantu pa hende, anto dia ku bo tin mester e hende? Nada. Anto el a manera e tapa mi gana di ta muchu hende pa humanidat. Mi a tin un poesia tambe ku mi a skibi ku yama ta Basta. Anto. Ya, paso e doló ei di ku e no tabata haña e amor kuminsá i ku tur hende sa muchu bon ku e meresé, pa tur e skèrpi ku e ta ta tòg. Anto, ora ku el a bai i mi a mira tur e kosnan ku a bini bèk, mi di, No, e ta bal tòg. E ta bal tòg pasó el a hasi un diferensia. Anto, no solamente el a hasi diferensia den bida di e otro hendenan, el a hasi un diferensia den su bida, pasó n'e momentu ku el a duna, el a disfrutá di e duna ku el a duna. Ke manera el a hasi un diferensia pa tur e hende? Ets okay. Tin biaha mi ta desesperá pensando ku e lo mi tin di muri bai kuné e mucha ku mi tabata kontinuamente ñe ñe ñe pa kariño ku kisas ta t'ei ma ken risibí esta e mucha ku mi tabata. Tin anochi e ta subi drumi na mi pechu. Pisa manera chumbu mi ta gaña soño. Yora mi kurason kria brasa pasa rònt di dje mi ta hasi manera mi no sa. Ora por fin e stòp di snek nos ta drumi dushi te kontra mardugá. Esta ami i e mucha ku mi tabata. El a hasi shete i seis, anto ta tin un selebrashon na Bracapoti na Kòrsou. Anto ta pa promé bia mi a tribi di deklamá algu ku mi mes a skibi. Ta kon mi ta durf? Bo sa, semper ta di dje mi ta deklamá. Anto mi a haña un lista for di Kòrsou, aki na Ruma a haña un lista, ti esakinan bo ta bai deklamá riba e anochi. Ta bon. Anto komo sorpresa mi disidí pa promé bia risitá algu di mi mes su tras sin bisa ñu hende nada. Anto tabata un inspirashon ku mi a haña un dia ku mi tabata kuida mi yu anto mi a spanta pasobra mi a wak mi man anto mi ta wet e adernan ta kore riba mi man anto mi ta wet a man di mi mama. ta cuida mi yu ora ke ta malu, anto m'a realisa cu min por ta tin miho nurse den mi bida, anto cu te man di mi mama a pone cu ami por a duna mi yunan e cuido cu mi por a duna nan. I m'a sinti mi asina gradici cu m'a skibi algu p'esey, anto m'a di e anochi ey mi ta declama esey. Ke men ya basta hende. A yega mi beurt pa presentá, ma resitá tur su poesianan nèchi manera a siña mi. Su tras, m'a bisa e pida ei di mi, anto e tabata algu pa mi asina profundo, esei ta un diferensia entre Nichi ku mi tambe. Mi tu, mi ta, e ta yamami ñeñeñe. E ta, e ta manera hopi mas strak, anto ami tin muchu mas sentimental. Anto e ultimo frase mi no por a kab'é sin ku mi stèm a kibra pasobra mi a emoshoná. Anto tur hende den sala tambe a emoshoná pasobra úniko kos ku nan sa ta e bringa gunichi ku mi ta bringa ku otro semper. Anto un kos bunit así nei nan a selebr'é èkstra ku lágrima ku tur. Anto mi ta bahando fi dje podio, anto Nichi ta lanta for di su lugá riba e eerste rij p'e bin brasami. Anto ora el a brasami tur e públiko di aa! Anto mi por ripiti ta kiel a bisa mi den mi orea. E ta komi huhumm dikon bo a yora. Yah. Mester keda profeshonal. I ta esei ta loke mi ta atmirá dje shon aki, ta kon un hende por duna di alma ku asina hopi fervor, ku asina hopi pashon

Nos a pone den korant tambe selebrashon di Nichi su bida, lo ta tal fecha, tal kaminda, anto manera m'a bisa el'e semper ku dia e fayesé mi ta pone e skèch di morto, aunke kel a bisa mi, No, bo por hasi kos ei na nan ta kere ku bo no stima mi. Anto eno nan sa ku mi stim'é. Ami sa ku mi stim'é, esei ta importante. Papa Dios sa ku mi stim'é. Anto mi ta kere ken ku ta kakana pafui misa sa ku ei den tiun entiero la kere tende lo ku nos tur ta. Pues a titi un grit di harimentu. E tabata fenomenal. E tabata digno di e bida ku Nichi a biba, digno di e lokual ku Nichi a Duna semper i laga keda atras pa nos por sigui disfrutá di dje. El a haña su último standa ovatsi na final di e presentashon, anto nos a pone e entiero, kaminda ta pone e spiel pa e hendenan ku ta bai papia ku e bias den entiero. Hey! Wak, un ta Nidia ta bini. Nidia e ku Rieke ta bini? Esa manera sa gzeilu. Wèl, a gami mi saba. Si mi bai morto dies be, mi ta topa e muhé dies be ke mesun shimis bistí. Mi ta kere ta unifòrm di bai morto. Ai, esei lo ta di kurpa pa toba di toba ba kurpa. Tambe lo ki ta maha.

Hey, sinta, sinta recht, ata dienstauto, sinta, sinta nechi. Dienstauto, Aha, bo ta wak, ata Kees a baha. Kon mi por lei konosé Kees? Kees ku mi ta intimo, intimo, Kees ta nisto na su kas, mi ta tende na di mi. Aha, ata Don tambe a yega. Bo ta mira, el a kabi regla su asuntonan di prima pa peligro, ke koni? E ta bin kumpli sta nechi, no? Aha, asina ta yama, asina yama subio loco! Ata tempu machi dè, wela dje defuntu aki, tata bende su kakiña mele, mele nan na porta di hospital. Anto su kokadanan bu ta por e laga suku? Den por a biba kere ku dia e neto muri dos dienstauto ta para dilanti e porta. Esta ya mas subí! Asina mi ta gusta mira. Ta bon a kumpra un bon kai en ke hòmber aden yu? Sigurá bo na pone hòmber den kualke kai batata, anto dos dienstauto ta para dilanti e porta. Yu bèrgwensa la mata hende. Haa saka su kara si.

Nan ta propi cu cualke porcaria di dies hel do tur nan anglo cu flor di yerba stinky. Awel, conversacion ta agradable mira para aki, pasobra mi ta e busca drechi di mi ran. Despensa! Despensa! Despensa! Despensa! Despensa mi! Ay despensa! Y na final tur hende a lanta para den misa y keda bati man. Anto lo mi por hura bo cu mi a mira Nichi para ey dilanti cu su cabes schuin un tikesnee anto un sonrisa di. asombro riba su kara manera ta pa mi di bèrdat bos nan ta kere mi ta sna bon? Pasobra e ta tin e humildat semper tòg bo sa. Esei a asombrá mi den tur su éksito, semper ora el a haña un kòmplimènt chikitu e ta ripití e kòmplimènt komo si fuera ku e tin di purbé den su boka pa wak ta pa mi mes. Hey, danki Tata ku bo so tey. Bo tristesa por baha na mi tar, bo legria por krese bira dòbel si bo próhimo tuma parti aden. Hey, mi ta kontentu ku bo so tey. Minsa kiko bo a bin buska? Minsa kiko bo a bin rondia? Ma sinta poko, warda un ratu, peña, peña saka tur problema, lubidat, difikultat. Ban djis selebrá! Ban selebrá e echo ku nos tur te. Ban selebrá ku sanger ta kore den nos bena, ku nos por pensa si nos ke, traha si nos ke, balia si nos ke, gosa si nos ke, yanga si nos ke, hari si nos ke, yora si nos ke, gosa si nos ke, stima si nos ke, brasa si nos ke, sunchi si nos ke. Mah! Hey! Tur chams un banda, di kurason mi ta kontentu ku boso nan ami ku nos tur tei. Nunka e no ta ta arogante, e no ta klop kon e kurí tampoko, no. laga nos bisa e cos manera e ta, y no sa, e ta un liña fini tambe entre arogancia cu sinti bo sigur di bo mes, e ta tu cos por tin di siña, pero nos tur ta sufri di un tamaño di ego un tiki mas amplio mi ta kere, di locual cu nos lo por deal cune tur ora, el a siñami Hopi bia wende ta bin seca mi y bisa mi, Oh, Humble Cares, bo ta skibi bon! Ando mi ta bisa nan para, para. Ma brua cranchi pa awa. E awa cu bo ta bebe ey, cu bo ta ricibi, ta algo cu mi ta ricibi anto mi mag pase pa bo. Ki men no bin bisa mi cu mi ta fenomenal, ta e awa ta fenomenal. Anto ami mester zorgo como cranchi pa mi ta limpi. E awa por flui. Ki men, Danki ku bo ta konfirmá ku e awa ta dushi. Mi tambe ta gusta e mashá. Nichi siña mi esei, pa pa bo keda. Mi ta kere un writer's block ta frus ku e kranchi ta haña atraves di eho ku ta hincha. Ne momento ku bo bisa mi ta bo ta koyaba bo ta pone blokia e oportunidat di por risibi i flui kos bunita i kos maos ku tin bia bo tin di pasa pa por mira e spil i komparti e spil. Si, e si. Anto e Makario a kumbra su smoking. Mi di ku ne Makario, Bo esaki? Kos show ta grandi, no? Te ku nos yega hato kohe taksi, bai troka paña, bai fiesta, nos ta yega la. Mi di ku nan, Makar boso a kiko no? Laga nos bisi paña fiesta fe Aruba, nos ta drenta romplano, ora e yega hato, e nos ta hasi un viumanda, bo komprende? Ta bai dirèkt fe fiesta. Mi di ku nan, Mané bo hasi ta bon. Hasi nos a pak maleta, nos bisi nos paña, nos a drenta romplano, nos a hasi tu ku a bai masha bo. Ora nos ta den leira, Granti Señor lusa, E lusa di nos moki. Mi di Macario, Mira e lusa, Macario, mira, mira kies nos ta bisa, Macario, E hennan aki un kier bo bisti smoke den eroplano. Mi di Macario, Kita paña, kita paña, kita paña. Pasobra ami no, mi ta, ora mi ta para, mi ta baranca di rumba, mi ta busca mi derecho, pasobra esaki ta mi lugar. Ma ora mi ta den Leira ya min ta chuchubi, min ta trupial, min ta bula defi, min ta todo liga, ba kere mi ta pusta boka den Leira ku no hende? Puta riba mi ta baranka di rumba si mi ta buska mi derecho pa sala di mi luga di ta. No, ma den Leira mi ta pusta boka pa nan habri porta, baha mi na mitad di kaminda ka shor mi nan. Hopi bia e ta hasi un drami e nta ke pa mi bisa nada e nta ta ke pa mi ekspresá mi opinion tokante di su arte. E ta hasi un drami e bisa mi su ku nta gaba su mes. Mi ta bisa el punta mi mi ta gaba ta bo no tin manera nibi e kuri no tin no tin nos tin nos tin hopi artista fenomenal pero tin algun di nan mari ta tin mas. Anteayer anochi mi ta sintá tras di mi kompüter mi a haña un trabou di tradukshon di unesco for di Hulanda. Anto mi ta sintá ta hasi e tradukshon, anto miéntras ku mi ta hasi e tradukshon awa ta kore fin mi wowo. Pasó mi a yega mi a yega un kaminda anto mi di aki ta tal kos, pasó anto mi ta tende ta papia. Mi a yega kinan, pasó anto mi ta tende ta papia. Ke men. Un eksagerashon di di hasi kos na drechi o laga. Anto mi ta kere esei, el a laga tras mas ku tur kos. Un ekselensia fenomenal, anto e sugu ku mi ta gaba un ta mi mes.